Mela, ħan nippruvaw issa nagħmlu dal-ftit ħin li ġej li fadal mid-diskussjoni, verament imma nipproponu xi ħaġa kif se nagħmlu issa biex dil-ħaġa ma terġax tiġri. Andre, nibda minnek għax nkollu twaħħlu f'kulħadd. Għandkom xi ħaġa konkreta? Proposta milli qed diġà qedta ġifieri li jkun hemm ispezzjonijiet regolari f'kull sit bla eċċezzjoni. Proposta oħra li nagħmlu ma naħsibx li huwa aċċettabbli li f'każi fejn ikun hemm il-ħsara, Jekk hix ħsara żgħira jew kbira, ma naħsibx li huwa ġust li r-residenti jridu jqogħdu jistennew it-tmiem ta' inkjesta u mbagħad forsi jridu jibdew każ il-Qorti huma biex jieħdu l-ispejjeż, l-ispejjeż kbar li jkollhom minħabba din il-ħsara.
Nemmnu li għandu jkun hemm fond imħallas mill-iżviluppaturi li kif ikun hemm inċident, kbir jew żgħir, ir-resident mill-ewwel jieħu l-flus minn dan il-fond. U mbagħad wara l-inkjesta, wara li li wieħed isib fejn hi r-responsabilità, min huwa responsabbli jerġa' jagħti l-flus lura f'dak il-fond. Imma ma jistax ikun ikollna nies bħal. Caroline, li jibqgħu għal xhur, għal snin, mhux biss ikunu għaddew minn trawma bħal dik, imma jridu jġorru l-piż finanzjarju li jerġgħu jixtru l-affarijiet li jagħmlu kollox huma. Hija inġustizzja, inġustizzja kbira kontra ċ-ċittadin. Għandu jkun hemm fond li mill-ewwel kif ġar, kif iseħħ xi tip ta' inċident, mill-ewwel ir-resident ikun jista' jieħu l-flus minn dan il-fond, U mbagħad wara eventwalment il-flus jerġgħu jmorru għall-fond minn min jinstab li huwa responsabbli. Ok, ħa nistaqsi l-Ministru jekk jaqbilx magħha imma proposti perit. Waħda mill-proposti għandha tiġi konsidrata li. Taqbel magħha inti?
Ovvjament, kull ma tittamel u tolli l-permessi tal-bini, parti minnu jmorru għal dal-fond. There's no other way how to do it. Ok?
Issa, mbagħad joqogħdu jgergru nies jgħallejna. Le, l-iżviluppatur ta' joħroġhom mhux in-nies. Iva, il-prezzijiet l-iżviluppatur jistabbilixxihom skont is-suq, mhux skont l-ispejjeż li għandu għax profitti għandu bil-kbir, ġifieri mhux ħa tagħmel differenza fil-prezzijiet. Ok, ara.
Nerġa' ngħid fil-qasir. Mela, il-pulizija jinvestigaw dejjem m'għandhomx jistennew inkjesti. Forsi wasal. Hemm min ilu jistenna erbatax-il sena. Forsi wasal mhumiex aċċettabbli. Jiena ma ġejtx hawn, jiena Ministru tal-Ġustizzja, m'iniex trade unionista tal-maġistrati għoli mħallbin. Ħankun ċar lin-nies, irridu ngħidulhom li l-ġudikatura iridu wkoll jgħaġġluhom dawn l-inkjesti, jagħmlu suġġerimenti li rridu naraw jekk għandhomx jiġu ppubblikati suġġerimenti importanti ta' kif nimxu 'l quddiem li jkun hemm fl-inkjesti. Dik hija xi ħaġa li qed inħares lejha. Li qed jgħid tal-perit? Iva, irridu nsibu sistema illi l-perit tat-terz, li huwa l-injured party tal-ġar, irridu nikkaverjawh. Ma jistax ikun li ndaħħlu l-familji f'dawn l-ispejjeż għadna lanqas bdejna. Caroline, lanqas għadhom morru hawn biex għax issa l-kapriċċi qed iħallsuhom perit. Hija ċara. Dik hija ċara. Tinħallsuhom avukati. Avukati, sorry.
Tinħallsuhom avukati. Issa, b'dita l-fond, irridu naraw kif naħdmuha. Għaliex s'issa s-sistema legali tagħna, ppermattili, le ħa ngħidlek, is-sistema legali tagħna marbuta mal-ħtija. Biex bniedem iħallas, irid ikun ħati ta' xi ħaġa. Għalhekk qed il-fond ma jkunx marbut ma' bniedem, il-fond ikun xi ħaġa li ppuljaw l-iżviluppaturi kollha. Ikun qisu wara, wara li tinsab ir-responsabbiltà, irid jerġgħu jagħtu l-flus lura fil-fond. Għalhekk sar dal-kumitat fejn hemm perit li hu espert tal-qorti li jaħdem ħafna l-qorti, hemm avukat li jaħdem fuq dawn l-affarijiet, Hemm persuna teknika wkoll u hemm eks imħallef. Jiġifieri għalhekk dan għandu jirrapporta fi żmien ġranet. Li hemm bżonn nagħmlu għall-poplu u għan-nies li għandhom raġuni li jkunu rrabjati rridu nagħmluhom fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Ok. Għandna t-tifla ta' Raymond naħseb mill-udjenza. Jien Antea Brincat, nixtieq nindirizza lil Dottor Zammit Lewis. Niġi t-tifla ta' Raymond. L-ewwel nett ninstab imnikkta mmens u solidarjetà mal-familja Paċ. Jiddispjaċini ħafna. Li nixtieq ngħidlek huwa, ma taħsibx li l-BRO naqset meta Janet bagħtet l-ilmenti tagħha u dawn ma bagħtux uffiċjal? Ma taħsibx li naqset il-Planning Authority meta tat permess biex isir skavar qabel ma seħħ geological test u kif daw ħarġu l-permess li qtgħu flash minn magħna mingħajr aħna ma tajna l-kunsens? Ok, tista' tweġibha, Ministru? Grazzi ħafna. Antea, grazzi, grazzi tad-domanda. Jiena għadtha mill-bidu. Għalhekk qed isiru l-affarijiet minn naqas iġorr ir-responsabilità, anke fi ħdan l-awtoritajiet tal-Gvern. Jien mhux qiegħed hawn difensur ta' kull entità li hemm fil-Gvern. Minn naqas u jekk ħarġu permessi li mhux suppost ħarġu, jew jekk ħadmu nies mingħajr il-permessi addirittura, iridu jwieġbu u we will get to the bottom of it biex min hu lest iħallas. Għalhekk qed jinvestigaw, meta, għalhekk qed, anzi, għalhekk qed jinvestigaw il-Pulizija, għalhekk qed jinvestigaw Il-Pulizija, around the clock, imorru nies bil-police bail minħabba r-regola ta' 48 siegħa u jerġgħu jibagħtu għalihom. Għalhekk qed nagħmlu dan ix-xogħol. Tmien xhur ilna. Qaltlek ilhom tmien xhur, eżatt. Imma, to be fair, qed jirrikonoxxi li qed idum ħafna l-proċess, mhux hekk? U għand min ħa mmorru?
Ħa jiġu fuqna dawn in-nies u jgħidulna tort tagħna? Jew aħna rridu nqabbdu l-avukat? Biex jieħdu- jittieħdu Din passi il-problema. biex jiġu mħarkin. Għalhekk għandu jkun hemm Min- fond min ħajjiġi fond fuqna u għar-residenti. jgħidilna tort tiegħi? Fond għar-residenti li ma aħna il- il-residenti kollha wara l-inċidenti li Għax seħħew, il-ġarr il-kalvarju li għaddew il-peri minnu tiegħu. wara kien xi Għax ħaġa jiex? tal-qsim il-qalb. Ma jistax ikun iġorru Infurzar il-pis m'hemmx, finanzjarju u m'hemmx. psikoloġiku Ok, tal-luma. ok. Iridu jiġu appoġġjati. Anteja, anteja, għax ma smajniekx.
Sorry, eh, ġen, it. L-inkjesta għax mhix pubblika. L-inkjesta għaliex mhux pubblika.
L-inkjesta qatt l-ebda. L-ebda jistax jiena informat jiena.
Ma ġibx dettalji u mhux affarijiet tiegħi bħala politika. Inti stess tat li hemm tlieta. Iva, iva, jien ma nidħolx fiha minn huma jiena informat għax tlab l-informazzjoni li ġejjaw illi ħarġu charges fil-konfront ta' tlieta. Inkjesta qatt ma tkun pubblika bil-liġi Però tista' tintalab. Imma dawn in-nies għadhom jaħdmu x'imkien ieħor. Jien qed jibagħtuni permessi bl-istess ismijiet ta' dawn in-nies u x'se ngħidilhom jien? Eħe huma? Se ngħidilhom? Biex imbagħad ifittxu lili dawn? Ma tagħmilx sens. Fil, jiġifieri ma nistax nagħti dettalji on air ta' affarijiet ta' investigazzjoni li jkunu għaddejjin.
Però nifhem, nifhem l-għadab, nifhem l-għadab tas-sinjura. Nifhem l-għadab tas-sinjura. Li l-liċenzji. Min irridu ngħidu aħna? Min hu responsabbli llum il-ġurnata? Okej, okej, għax irridu nikkonkludu. Mela, waħda mis-suġġerimenti li qed nagħmlu hija li l-liċenzji li l. kontratturi jkunu lliċenzjati bis-serjetà. Din hija għalija pasta zoħra li ġrat li r-reġistru tal-kuntratturi li għandu jsir bil-liġi ingħata lill-assoċjazzjoni ta' l-iżviluppaturi. Kif tista' l-istess assoċjazzjoni tiċċertifika lilha nnifisha bil-liċenzjar. Imma ir-reġistru tal-kuntratturi, l-Ombudsman stess, l-Ombudsman stess. Għal kien qed jiġbor id-dejta biex ikun qalu din l-uffiċjali sar agreement bejn il-BRO u MBA biex isir ir-reġistru tal-kuntratturi. Ir-registration isir mill-gvern, isir mill-gvern, għax l-aġenzija tal-gvern. Eh, ma mill-izviluppatur.
L-MDA ġabret id-data biex mela, kull gvern ikollu l-lista ta' kemm nispiċċa l-punt għax il-punt prinċipali kien imma li għandha tkun marbuta ma' sistema ta' punti. Ġifieri jkun hemm bħal liċenzja. Ġifieri inti bħala kuntrattur, jekk ta, jekk tikser ir-regoli, issa skont kemm ikunu kbir, kbar u skemm ikunu gravi, dak li tkun liċenzja tal-karozza. il-punti. U jekk inti tlift il-punti, daqshekk tlift il-liċenzja u ma tistax topera iktar għax bħalissa li hawn żviluppaturi u kuntratturi li kienu involuti f'inċidenti tal-waħx qegħdin imorru postijiet oħra jkomplu għaddejjin bix-xogħol u kulħadd Wer, wer minnom daw. Fuq eh, l-argument ta' qabel. Jien, mandi lebda politika, għax inti l-Andre bdejt tajdu politika mus politika. Jiena. Partiġana ta' politika. Jiena ma għandi lebda politika. Fil-kastana u kol. Fil-kastana u kol ħadmu bit-traskuraġni. Iva, mandiġ dubju. Ġifiri jiena mandi lebda eh, politika. Allura, jiġifieri dak li jgħadd ma kienx qed jagħmel sens għalija. Iż-żgħir dejjem ibati u l-kbir dejjem jagħmel bullying fuq iż-żgħir. Dejjem, dejjem, dejjem, dejjem il-kbir jagħmel bullying fuq iż-żgħir. Dil-ħajja. Mela, u għala?
Jiena waħda mill-affarijiet li hija inġusta veru li ssemmiet hija, jiena qiegħed għall-affari tiegħi fid-dar tiegħi. U ma jħallu. Minu ta' sinjur. U ma jħallu.
Ta' ħdejja se jibni. U rrit nserraħ rasi li kollox sew. Jispiċċa, u jon kella jagħmel jassara, jispiċċa noqgħod, noqgħod fuq il-flus. Inqabbad perit privat, u nqabbad avukat, u dawn fuqhom jien, għal xiex, għax jien ma' xejn. Talli da ġi jiksir li devozzjoni next door. Din ukoll hija inġustizzja, fl-opinjoni tiegħi. Dan huwa dak kollu li qed jiġri lilna, Penny. Eżatt, eżatt, qed jaqbel miegħek, qed jaqbel miegħek. Qed naqbel miegħek. Jiġifieri di ukoll għandha ssir xi tip ta' mhux fond, xi tip ta' sitwazzjoni fejn dawn, inti għaliex għandek toħroġ il-flus

fl-għaxra u nofs ta' filgħodu ġewwa Santa Venera qed norganizzaw protesta għall-bidla. Il-uħud mill-proposti li qed insemmu jiena nemmen li n-nies għandhom jibqgħu jimbuttaw għax nemmen li l-bidla iva hija possibbli imma jekk in-nies jibqgħu jagħmlu l-almu kollu tagħhom għax bħalissa l-bilanċ il-miżien għeleb fuq naħa minnhom. Hemm bżonn li ċ-ċittadin jerġa' jegħlbu fuq in-naħa l-oħra. Grazzi ħafna Andrè. Ministru, ikkonkludi fuq dak li smajt u l-rimarki tiegħek tal-aħħar. Ara, mhux se nħarsu lejn wiċċ ħadd, il-ġustizzja trid issir ma' min naqas jew ma' min kiser il-liġi. Hi opportunità li naħdmu kollha flimkien biex is-sistema ntejbuha. Hemm bżonn li ntejbuha. Dan hu Gvern li hu umli u se jibqa' għaddej sakemm di tissolviha u jkollna sitwazzjoni ta' bilanċ. ta' min irid jiżviluppa però mhux a skapitu tal-ħajjiet jew trankwillità tan-nies. Dak huwa l-objettiv u nixtieq li kollha hawnhekk kemm hawn naħdmu flimkien biex naslu għal dal-objettiv. Nixtieq, għax bagħtulna wkoll mill-Awtorità tad-Djar aktar kmieni llum, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes ikkonferma li l-familja Paċ, jiġifieri l-familja ta' Miriam, Ingħatat akkomodazzjoni alternattiva. Din intgħażlet mill-familja Paċ wara li saru viewings fi propretajiet differenti li nstabu skont il-bżonnijiet tal-familja. Attenda l-Ministru nnifsu għall-viewing biex jassigura li insomma jingħataw dak li jeħtieġu. Però rridu naraw, rridu naraw, nirringrazzja lill-Onorevoli Gard, irridu naraw li dawn ma jiġrux. Mhux nallakowlhom. Mhux hekk, imma almenu.
Li ma jiġrix l-inċident minn qabel. Dak l-objettiv tagħna.